Ninsabu lejliet il-preżentazzjoni tal-baġit għas-sena 2021. Bħal kull sena, il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji l-Professur Edward Cicluna u t-tim ta' esperti ekonomiċi u finanzjarji fi ħdan il-Ministeru tiegħu ħadmu bisħieħ sabiex jippreparaw baġit ieħor li jqassam il-ġid u jkompli jgħolli l-livell tal-għajxien tal-poplu Malti u Għawdxi. Din is-sena kienet waħda mimlija sfidi, sena li kienet iddominata minn pandemija globali li ġabet sfidi ekonomiċi bla preċedent madwar id-dinja kollha. F'dawn iċ-ċirkostanzi, il-Gvern kien proattiv u aġixxa mill-ewwel billi nieda pjan ta' rkupru komprensiv u daħħalna sensiela ta' miżuri u inizjattivi biex jindirizzaw il-bżonnijiet tas-saħħa tal-poplu Malti u Għawdxi, jipproteġu l-impjiegi u għajnuna biex il-kumpanniji u n-negozji jibqgħu joperaw. Dan seta' jsir għaliex Malta kellha ekonomija b'saħħitha. Matul dawn l-aħħar snin ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent, il-pandemija sabet lil Malta b'saħħitha u ppreparata biżżejjed għal din l-isfida li qed tiffaċċja d-dinja. is-surpluses konsekuttivi li rnexxielna niksbu matul dawn is-snin u t-tnaqqis fid-dejn nazzjonali poġġina f'pożizzjoni soda li nkunu nistgħu nindirizzaw il-kriżi b'mod tajjeb ħafna. Dan kollu frott ta' baġits li saru kollha bil-għaqal, bil-ħsieb u bi pjan ċar ta' fejn ridna li nwasslu l-pajjiż.
U proprju għalhekk fid-disgħa ta' Settembru ġie mniedi d-dokument ta' qabel il-baġit bit-tema lejn ekonomija sostenibbli. L-oġġettiv prinċipali tal-Baġit 2021 se jkun li jassigura li pajjiżna jerġa' jirritorna għat-tkabbir ekonomiku li għexna fl-aħħar snin u li jitgawda mill-familji u n-negozji kollha. Dan id-dokument jixpruna u jikkumplimenta l-proċess ta' konsultazzjoni kemm mal-imsieħba soċjali kif ukoll mal-pubbliku ġenerali. Wara li ġie ppreżentat lill-ġurnalisti waqt konferenza stampa fil-Borża ta' Malta, il-Ministru Scicluna ppreżenta dan id-dokument lill-Kabinett tal-Ministri fil-Berġa ta' Kastilja. Fl-istess jum, il-Ministru Scicluna ppreżenta wkoll dan id-dokument lill-imsieħba soċjali, filwaqt li ddiskuta magħhom l-andament u t-tbassir ekonomiku u fiskali kif ukoll il-prijoritajiet tal-Gvern għall-baġit li ġej. L-imsieħba soċjali min-naħa tagħhom ppreżentaw il-proposti tagħhom lill-Ministru Scicluna b'mod kollettiv permezz ta' preżentazzjoni li saret waqt l-istess laqgħa. Għall-Ministru Edward Scicluna, il-kuntatt man-nies u s-suġġerimenti tal-pubbliku għall-baġit huma strumentali ħafna għaliex permezz tagħhom ikun qed iħoss il-polz taċ-ċittadin. Għalhekk, minkejja ċ-ċirkostanzi tal-pandemija, il-Ministru Scicluna xorta waħda żamm il-kuntatt annwali tiegħu mal-pubbliku permezz ta' konsultazzjoni pubblika li din is-sena saret b'mod virtwali fit-18 ta' Settembru 2020.
Permezz tal-budget li ġej, dal-Gvern se juri li għandu idu fuq il-polz tal-familji u n-negozji tagħna. Se nippreżentaw budget ieħor pożittiv u se nkomplu nuru li dan il-Gvern se jibqa' jagħti l-kuraġġ. Se niwiegħdu li s-sostenn tagħna jibqa' għaddej sakemm ikun hemm bżonn. Konna bil-għaqal biżżejjed tul is-snin li ġemmajna, issa huwa żmien fejn dan il-ġid jintefaq b'mod għaqli għall-ġid tal-familji u n-negozji tagħna.
Għalhekk, taħt id-direzzjoni esperta tal-Ministru għall-Finanzi u Servizzi Finanzjarji Professur Edward Scicluna, Għal darb'oħra, il-poplu Malti u Għawdxi għandu moħħu mistrieħ li dan il-Gvern ser jippreżenta budget li jieħu ħsieb kull settur tas-soċjetà. Bħalma kien dan il-Gvern li dawwar il-paġna ta' defiċit li wiret f'surpluses konsekuttivi u fi kredibilità finanzjarja b'saħħitha minn aġenziji ta' kreditu internazzjonali, hekk ukoll ser joħroġ lil dan il-pajjiż b'saħħtu għal darb'oħra minn din il-pandemija. Il-budget li ġej sejrin inkomplu naraw li jkollna poplu b'saħħtu u nkomplu nqassmu l-ġid li jasal għand kulħadd. Barra minn hekk, sejrin nibqgħu ninċentivaw it-tkabbir ekonomiku, nagħmlu investiment fl-ekonomija l-ħadra kif ukoll f'setturi diġitali.
Dan il-Gvern ser ikompli jaħdem sabiex jiggarantixxi livell t'għajxien aħjar għall-poplu tiegħu.